An hei si mer erëm bei Let's Play Daisy. Mir si matzen um Airfield an der jo, oh. Mëtt. Wéi? Oh. oh mé Ben. Oh mé Tom. An so, huet Dir? Ja. Nee, schwätz weider. Ma da wënschen ech lech vill Spaass beim kucken. Bis dann. Nee, vill Spaass. Ok, sou kënne mer weidergoen. Sou dien FNX Magazin. Nö. Ech hun eng Waff, eng FNX Waff. Oh schwul. Ech brauch nämlech e Magazin dofir. Ech hun nämlech grad eng mat Schalldämpfer fonnt. Eng mat Schalldämpfer? Jo. Ech hun Schalldämpfer einfach. Den Schalldämpfer drop? Jo. Da war honnerprozenteg een do. Wees ech net, hei louch nämlech och nach Mosin-Munitioun. Jo, mee e Schalldämpfer mat. Eng Waff mat engem Schalldämpfer drop, dat, dat fënschen mer awer eis net. Ech hunn eng Kugel an deeër klenger Waff, gell. De Schalldämpfer fënschen ech eenzel an d'Waff fënschen ech eenzel. Da war sécher een hei, gell. Keng Ahnung. Bon, waart Sekonn. Sekonn. Jongen, ech wëll weiter. Bon mir mussen aus Gas Munitioun fannen. Ech hunn aus Gas Munitioun fonnt. Ech hunn elo meng. Ech hunn meng ginn. Eng lescht dra gemaach. Iergendwéi weist e bei mir null un. Jo et huet ein och heiansdo. Firwat weist da elo hei null un? Ameis. Sekonn.

Ausgang hei. Bon, Gitti, gitt der vir, gell? Et klengt hausherrlech. Sich net, dass do ee sëtzt, gell? Nee, hei sëtzt keen. Wou sidd Dir? Wou sidd Dir? Also, ech kuck, ech kucke grad riicht an d'Barack eran. Ma ech sinn hei hannen an deem klenge Kabäischen, weess de, wou déi, wou s de rauskënns op de Flughafen, also op d'Feld, d'Rollfeld. Mee hei huet grad bei mir reloaded, hei hannen am Eck.

Ech sin no vir gaange bei der Barack. Ech sin frou dass een emmer kann duerch d'Mauere kucken. Dir wärt hénfo am Bësch sëtzen am Endeffekt, nee? Sven leeft hanne weider, gell? Nee den Tom leeft. Ech lafen net, ne. Ech komme vun hannen duerch déi kleng Entrée do am Drot. Also ech hu sécher een noleiden héiere, gell? Guer näischt, guer näischt.

Hei, kommt mer no! Ech sinn hannert dem Drot. Komm, mer lafen hannert der Mauer hei laanscht. Ma da kommt hanner laanscht hei. Ech sinn hanner laanscht, hëpp. Deen huet säi Kolleg heihinner geschéckt, deen do wéinst ëm Génoule den héieren. Pass op, dass mer net vun hien vu gegraff ginn. Och am, och am Fe Feuerwehrturm oder wéi? Nee, nee, nee. Okay. Dat hat ech gesot am Pompjeesbau. Okay, Dir gesitt lo, Leit, hei gëtt Spannung. Ech hätt sech wënscht, engem an d'Box. Okay, vun hei gesi mer net méi an d'Tower, dat ass schlecht. Komm, mer gi mol bei d'Entrée hei vum Gebai. Oh ech mengen do kënnt schon ee gelaf, ass et also. Wou? Wou? Ah ne, ne ne ne, et ass gutt. Et war just euh, ja. Wéi war en ugedo? Ech mengen et hat een e groussen orangen euh,

Waart, ech sti lo hei beim Ding, riets niewendrun. Ech kucke lo. Mee ech gesinn do keen op den Tuerm ronderëm lafen, ganz éierlech. Wou sëtzt du, Tom? Hei vir beim Ding. Nee, dat ass erof. Dat ass erof. Bon, Jongen, kommt der hei vir mol bei déi kleng Entrée am Drot. Beim Bing, bei der Entrée vum Bing.

Dee wär entweder läit se am Buedem oder en ass dout, se hunn en ëmbruecht. Ech gesinn dech emol do lafen, dat ass emol gutt. Wéi, du gesäis mech do lafen? Nee, den Tom, den Tom. Ech weess net, wou Dir dee gesitt, gell, der Däiwel! Also, dat kann all Zuschauer lei. Ah, dach, elo gesinn ech en. Gebéckt. Oh. Nö, steet bei mir. Bei mir steet en och. Bei mir ass elo gebéckt ronderëmgelaf.

Jo bei mir ass en olo gebéckt. Ech gesin en, ech hu fräit Schossfeld. Nee nee ech schéissen net bei, et ass nach en zweeten do. Ass en zweeten do? Deen ass nämlech drap, oder hie loot dee grad. Ass ënnert sou Freck geschlot, well d'hat virdrun een eng Axt am Grapp. Ech erkennen se guer net gudd gell. Do gesitt der en. Hält een nënnen d'Entrée am Viséier vum Dingens Gebai? Ech gesinn net gutt dohinner. Ech kucken nämlech hannert d'Gebai. Do ass een. Nee, et sinn der zwee. Et sinn der zwee. Jo, jo, ech sot der jo. Ok, ee geet d'Trap erof. Si wäerten elo warscheinlech scho bei de Pompel. Nee, en ass erëm erop. Nee, en ass erëm erof. En ass erëm erof. Also, ech géing soen, et wären der zwee Stéck, nee? Am Ganzen. Et sinn der zwee Stéck, jo, jo. Ee riets an ee lénks do. Da komm, mer stellen ons hinne bei d'Entrée, nee? Huet een eng Mouss, een? Mengs mir kommen iergdwéi bei d'Entrée? Nee, nee, nee, géi net dohinner, gräif net un. Ugräifen ass dat schlescht wat s kanns maachen. Jo, du häss gär eppes vun hinnen, loss se kommen. Jo, mee de Problem ass, mir mussen den Haaptagang am Viséier hunn, soss kënnen si sech einfach ronderëm wech maachen. Jo, mee de Problem ass, si gesi vun do aus iwwerall hin. Jo, mee den Ënnerscheed ass och nach deen, ob se doropper opmierksam sinn oder net. Ech weess et net. Dach, well hie kuckt grad mat der Mouss een raus. Hie wäert op eis, hie wäert eis, op eis waarde wahrscheinlech. Huet grad d'Dier uewen zougemaach. Wéi kann een d'Dier uewen zouman? Jo, uewen ass et fir raus, déi Dier. Jo. Kanns de zouman. Ok. Dëser waart, Jongen? Wat dann? Hä? Ech leeë elo meng Waff erof. An dann? Huel d'Mouss een an de Grapp. Ech meng, dat maachen ech och. Wat, mir man dat gläichzäiteg? Wat, oder wat? Well ech gesinn nämlech hei duerch d'Gebai. Nee, fuck, do hunn ech vergiess Déngens ze huelen. Sou, wat, wa, wat, wa, wat, wat, wat. Ech huelen d'Mousin. Okay, wéien huel ech dann d'Viséier? Dee riets. Deen, dee wou do gebéckt mat dem wäissen Helm oder wat och ëmmer et da steet. Jo. Okay, wéi soll ech huelen? Deen aneren. A wou ass Dee deen? si rof. Ass ee rof, nee?

Da sinn da sinn ofgaang nee? Jo w. Nee se hunn dech mengt ech geluecht. Geluecht, fuck. Fuck man, ginn ech do voll an d'Mauer raschéissen? Jo ech hat e getraff, wann se sech net beweegt hätt dee Vull. Jeff gi du gi du vir bei d'Entrée, gi kuck dass du si. Boah nee. Waart wou? Waart. Boah nee, mäi Männchen ass elo einfach sou no vir gelaf. Jongen. Jeff. Ech gi vir bei d'Entrée, waart jo. Kuck dass du déi Entrée vir am Viséier hues. Oh, ich mein, wär gut, wann ee vun eis géif elo sou schnell wéi méiglech bei d'Entrée do lafen. Ech sinn ënnerwee dohinner. Okay. Oder dass ee kuckt, fir op d'Pompjeesgebai eropzekommen, fir vun uewen eranzeschéien. Ah, ech kucke fir dass ech op d'Pompjeesgebai kommen. Ah, een ass erëm opgestan. Ass een opgestan? En huet sech erëm higelegt. Looss en enke opstoen. Wou ongeféier? An der Mëtt vum Raum. Jeff? Jo? Bass du am Pompjeesgebai? Nee. Ben, hal du si weider am Viséier, ok? Ech ginn am Pompjeesgebai op den éischte. Ech si lo do, ech si lo do, ech si lo do, ech si lo do. Bleif du ënne bei der Entrée. Hal du d'Entrée am Viséier. Ech sinn ënnen, ech si bannenan.

Ech gesinn en net. En ass grad elo um éischte Stack gewiescht. Puta, du domme Spast, komm eraus. Du enthëls mer mäi leschten Nerv. Ok, ech gesi elo keen do leien. Ech hunn elo grad erëm gesi wéi sech beweegen. Dee backt grad duerch d'Mauer do. Mhm. Ok, en ass erëm ënnen op der Trap. Sou, ech si elo ganz uewen. Ech si elo um éischte Zil, en weess, dass ech hei sinn. Da géi net an säin Zil. Wow, dat hat mech, Mann! Wat? Dat hat mech dout! Nee, nee, nee, ech liewen nach. Dat hat mech nëmme getraff. Vu wou? Wisou bass du dann deem ans Feld gaang? Ech sinn net um Feld, Mann! Hien huet mech gesinn, ech weess och net fir wat. Jo, wou sëtzt hien? Uewen am Tower gesinn ech zwar kee, gell? Vergiess et, hien ass ënnen. Geet nach e Stack erop. Nee, fuck es du Maximum. Hien huet wéi, wéi kann hien dech ofgeschossen, d'Dir ass ënnen zou. Hien huet uewen ass eng Fënster dran, du Nicki. Ah merde, jo da waart, wann en enker dohinner kënnt da kritt en eng Kugel. Mee du gesäis, e sëtzt hannert der Trap, du gesäis en net. An hie gesäit awer mech duerch d'Fënster. Déi, wéi eng Fënschter, déi uewen oder déi. Nee, ënnert der Dir, iwwer der Dir ass eng Fënster, e Schlitz. Ok, waart ech kucken ob ech doranner ka kucken. En ass erëm fort. Maja, so. Wieder mengt den Lo, hat mech erschoss oder net? Boah, ech komm net dorunner. Et ass erëm een uewen. Okay, ech gi kucken, ech gi kucken. Huet sech erëm dohi geluecht. Okay, ech hunn en am Viséier. Pass op. Nee, e muss, e muss opstoen, soss kréien ech en an d'Viséier, gell? Ja, ja. Wann en opsteet, direkt drop.

Soss kanns du net ierndwéi um éischte Stack an déi Fënster do rakucken? Ech kann uewen op déi iewescht Fënschter rakucken, jo. Also déi um éischte Stack, net um zweeten? Nee, nee, ech, also ech kann uewen an. Wann ech gesot ieren, ass se bei der Dier ënnen. Awer se ass net op. Ech gesinn et. Ech gesinn duerch déi kleng Fënschter hei. Déi ganz uewen iwwer der Dier. Waart, ech kucken, datt ech en enk an d'Viséier kréien. Wou ass en? Ënner bei der, bei der Trap? Jo. An? Ech weess net, ob ech e kruten ka sinn.

Ech sinn dat deen trëppelt. Ah du bass och do. Bei der Dier trëppelt keen. Ma ech nähere mech elo zu der Fënster.

Wou? En ass ënne bei der Dier. Ech hunn e grad duerch déi kleng Fënschter gesinn. Ah, elo gesinn ech en och, jo. En huet en Hutt op. En ass direkt bei der Dier, wann een d'Dier opmécht. E muss just nach eng Kéier beweegen hei, da kréien ech en.

Ein push de wat? X war X button. Ech gesinn no net schaff wat schwätzt Ech gesinn en hei mat du du gesäich en duerch d'Mauer oder wéi? Jo Nee ech gesinn net duerch d'Mauer ech gesinn hei direkt zëtten mee kuckt op mech wahrscheinlech.

Nicht mehr schießen. Wat sei eng aner Waff zeck. Okay, is gut, is gut. Ech erschiess dech nicht. Ech ha mol déi Séier. Mir maache vill ze vill Kaméidi, mir brauche vill ze vill laang. Gitt Dir elo erschéissen, da gi mer weider, tjö. Wat za Pärdecher, Mann. Ech kucken alt d'Déngen hei, gell. Ech hun eben zu Donner Opfer gi vun engem. Dann zu fünft. War zu fënnef. Einfach esou, hie brou muss net wësse wéi ze vill ass mer sinn. Ok gut gut, ey leg deine Waff, deine Waff, deine Axt bitte in den Rucksack, Mann.

Ech hu kee Bock op Kacke hei. Ech mengen hei ass nach iergendwou een. Sou, ech kéint him elo Kappschoss ginn. Soll ech? Hei ass nach iergendwou een. Wéi, do ass nach iergendwou een? Wéi, hei ass nach iergendwou een? Ech héieren ee baussen. Zu wéivill säit dir? Ja, wir wurden für einen beschossen, also haben wir gedacht, ihr wart das. Seid dir secher? Wei ech höre draussen nach jemand gehen. Soll et sin wann d'Wourecht net zéckt da kritt en e Kappschoss soubal eraus kënnt deen aneren. Chef huel all seng wichteg Saachen mat. Ben, so zu him. Oh net eng am Féier Jungs. Jo huel se. Nee wir haben leider kein Blut. Ben, so zu him, wann en ons net d'Wourecht seet mat senge Leit da kritt en direkt e Kappschoss gell wann deen anere eraus kënnt. Dir seet si wäre just zu zwee. Ech hunn nach HKS Munitioun, ech halen déi gell. Nee nach net. Mir hu gesot mir géingen all Mënsch ëmnieten, deen do huet definitiv op eis geschoss. Bitte bleift da sitzen. Déi ass ruinéiert. Oh huet mech den Typ schnëlle getraff?

Kuck Oh. ronderëm, Ben, ku Tom, kuck ronderëm, kuck ronderëm. Wéi, zerlieft nach ëmmer deen Aarsch, Mann. Wow, so, wat hues de a Munitioun? Hues du grad geschoss? Jo, jo. Ech weess net, wou ech de Schrëtt héieren. Et ka sinn, datt ech lauschtere beim Här. Ass dat hei den? Ech hunn iergendwéi Schrëtt baussen an der Wiss héieren. Nee, do ass awer keen. Hannert dem Gebai. Hie kann, ech hunn se elo wéi oft ugeschoss, gell? Mee et ass och näischt méi dobäi, net meng. An ech héieren nach ëmmer esou Schrëtt. Mee dat do ass hie, mengen ech och guer net. Hie läit hei einfach nëmmen. Also rondrëm dem Gebai gesinn ech kee Mënsch, gell? Gitt enke de Rescht vum Gebai mol checken. Firwat lieft dee Vull nach a schisst dee lo? Mä ech hunn se do zweemol op der geballert, gell? Jo, mee wann si dout sinn a leien nach ëmmer do, héiers de se net. Hues du grad erëm geschoss? Jo, jo, lo ass en awer definitiv reckt.

Mir schéieren hei nach ëmmer sou Schrëtt an der Wiss, gell? Also ech kann der versécheren, also ech sinn hei uewen an ech gesinn kee Mënsch rondrëm lafen. Da gi mol enke weider scho rop kucken. Ja. Ma da gitt mol rop kucken villäicht. Net dass deen aneren nach ka rondrëm krauchen an d'Kandche. Ech kucken ënnen, halt d'Dier ermar, halt d'Dier ermar. Jo ech halen d'Dier hei no baussen ermar. Dat heescht ënne leien zwou Läichen oder wéi?

Mhm. Näischt. E läit nach en Bajonett. Egal Jeff, komm. Einfach schnell alles mathëllen. Wien huet d'M4? Ech hunn d'M4. Okay. Dann hu mir. All déi wichteg Saache mat an dann. Huele mir déi ganz SKS-Munitioun mat. Ech hunn déi aller, all am Rucksak vu mir.

Ech hu kee Bock dass mer ewech ginn an dann herno fält ons iergend een an de Réck hei. Dat hei ass déi éischt richteg Action wou mer iwwerlieft hunn. Gell? Schalen han déi aner Säit am A gell? Vum Gebai. Oder dat kanns du och man. Ech huelen Tank A an du am A. Ech kommen ënne bei dech an d'Haus an d'Déng eran. Ok, mat kommt och eriwwer an d'Fire Station. Ok gutt, si schon ënnerwee, si schon ënnerwee, si schon ënnerwee.

Lafen einfach weider. Ah, hei geet jo nach weider, stëmmt. Mir lafen hei hannert der Mauer weider einfach. Bis bei den nächsten Hangar, beim nächsten Hangar man mer dann... Wéi, wou sinn déi da laanscht ons komm? Déi sinn vun hanne komm wahrscheinlech. Datt en déi awer, datt en déi Barack virdru geloot hunn, nee? Nee, ech mengen net. Well ech hat de ganz Zäit de vun hannen alles am Bléck, do ass kee gelaf. An du sinn ech jo nogezunn. An du si mer jo do ronderëm gelaf an du hunn ech bemol, hunn ech mech ëmgedréit, hunn ech déi zwee do uewe sëtze gesinn. Boah, komm mer ginn hei an de Bësch, gell? Also et ginn zwou Méiglechkeeten, entweder si sinn do gespawnt oder se si vun hannen duerch d'Hank erokomm an sinn dräi drop gelaf. Ok, lauschtert, mir sëtzen zwar heihinner, ech muss onbedéngt eppes friessen, well mäin Männchen ass um Erhéngeren.

Jo. Ah, du kriegst an dem nächste Patch kriegst du auch, dass du kannst eng ganz Bix einfach trinken, dass du willst alles essen. Dann essen die ganz Bix einfach. Das ist cool. Das ist cool, das ist mal wirklich gut. Komm, jetzt weiter. So, du ging so tausch mal gut Sachen aus. So, den hat den hatte kein einfach nichts dabei oder so energize dat könnt ihr wann schon genug gi ist ne ja. oder brauchst da dringend den von mal etwas zu friessen weil du war mensch mein letzte Pix wo schlo hat

Och am Féier Munitioun, jo. Oh, hei schon nach eppes op fir och. Oh, hei jo, kuck, fir op dem Féier. Maja, kuck. Da ass jo de Viséier och geholl. Féier, nee. Kënns du eropper. So, do ass. Ben, do ass no Dings Munitioun. Jo. Wou sinn Leit um Buedem? Leit direkt hei derbäi.

Okay. Jo. Deng ass Ma da krass, géing ech soen, da maache mer hei mol erëm eng kleng Paus. Et war jo genuch Action elo dran. An dann erforsche mer de Rescht vum Airfield bei der nächster Folg. Bis da, Leit. Ciao. Ciao. Salut.